Ingeyo tyen ceng cabit an pa lakeng lega. An atye i kin jo ma cwinygi cwe i kom laminwa, megiwa ma yam con en oweko wan wateno can tutwal i lok me tic ma kilwongo ni kawa, if. Ma kawa-ni onongo gamme ki i polo kuca dong an agango wai ki idug kong bin inen can ma watye ka canni ki dong obedo can otugo gin komwao ma pe waromo pokke ki i lok kom tic. Obedo can-ni ka ma wao iye. Wan Acholi watye lucan me nam aryo ki i Uganda olur. Ento ka ineno jo mogo ma giwaco ni gin lulonyo ma giloyowa ni, laa dok gio i lok kom ngom ma megwa eni. Omiyo wan macalo kony paco waneno ni omyero wanong lagam me konyo kaka ma megwa macalo kaka Acholi. Kony paco tye dul acel ma konyo dano ma nongo tye ka kato ki i te kare matek. dano ma nongo tye ka kato ki i te kare matek i yo ma nining? Labolle, wabedo ka konyo dano mapol ma nongo kare mukene komgi lit, ma nongo lit kome ni pe tye yo mo ma en dong romo nongo konygi ka mo wek enong nicawa. Wabedo ka konyogi, wabedo ka cwalogi ot yat macalo Mulago, mukene wacwalogi ot yat madit, mukene wacwalogi i Kapalita National Hospital meno ma lubbe ki loko two. Mapat ki meno, wakonyo jo mukene i yo me kwan. En mogo pi owaco ni waa i agole-ni, waa ka neno lutino ma watye ka cwelogi i cukul kuca. Wanongo gitye ka kwan maber adada. Lutino adek wawilo unipom i komgi. An lapwony awacci lutino aye tye i kin lutino ma dong ryek adada ma watye ki gen ni adwogi me cul en dong bedo tye. Wapwony latin acel wa i nyene bene kwano me bedo ngewa i bedo loya ma nyuto dong watye ki loya bene i kinwa kany. En aye oweko watye ka nene ni wotwa eni omyero obed toro cing. Dong gin mukeli wa tyen kany pe lokke dwong tutwal. Wan wabino kany i lok kom pur. ma watye ka nenone ni kit ma wan watye ki ngom omyero dano mamego wati kedgi kacel me neno ni waa ki i can ma watye iye eni. Lok kom pur kop-pi macalo kony paco iniciative obedo caine watye ka neno yo ango ma waromo konyo ki dano mamegwa. Watye ki dul acel ma gilwongo lamin ato, Farmers Group. Anga ma ngeyo ka ma lamin ato tye iye? Ti kwena? Ye, lamin lato Farmers Group ti dul acel ma watye ka konyogi. Ki ingeyo koc dak ka ineno koc, koc ti wa i nwaye kuja. Ma nyuti kony ma watye ka konyo iye kuja-ni pe wabe oo kany. Ento wek watamo ni myero wabedo piny, bedowa piny kubedo icaa-ni, an alego ni nongo won kom ma megwa obed ki kubedo icawa-ni. wanongo karama ma gwa bed tye i kinwa kany, wanongo dano acel acel ma nongo luko dog tic ma nongo en romo timone maber, wek obed i cawa ni gin ma wakelo ni obin ma nongo konyo wan ma nongo watye i dul. Gin maber pol kare ma nongo bino i kom ngat acel acel pe yot tutwal, ci eni aye lok ma okelowa kany, lok me puro, lok me puro mwanyi. I kare mukato angec lulokke gin gubedo ka lony ki lok me mwanyi matek adada. Ma waneno gedo madongo ma ineno Kampala-li weng mwanyi aye okelo. Ento jo ma cwinygi rac ma gin gubedo ka lingo ki lok me keliwa mwanyi gin gubedo ka waco ni mwanyi pe dongo i lobo ma megwa. Ento gikwer to winy dologi, gico mukene ma ngeyo lok kom pu gubino gunongo ni ngom man aye dong kare ngom ma cik omwonyo loyo ka jo nyo olu. Ber pa mwonyo lutwa. Ber pa mwonye ka itorogi ka bii ki kal ma wan wapworo ni mwonye giwinyo iwi lobo nyo long. Ento ka icito bot rok mukene ka bii, jo okene neno kare pa ka bii ken po wawilo ka bii waco ni jami eni meno calo gin ma pe kicamo. Enoni pire kene kene omiyo oweko kabir ma megowan pud waromo cato kabir ma megwa i gwok piny ma padi padi. Wel mwanyi ka in i puro. Mwanyi ka in i puro lutwa, in dong i doyo tere adoya. Mwanyi pe obedo calo pe obedo calo nyanya ma ka in i puro dwe moni nyanya cito ci balle nyo nyanya dong cito ci tumo dok omyero dok i pur kare mukene. Ento nyanya mwanyi ka dong in i puro woko mwaka ki mwaka in aye itye ka kwanyone. kare ka in itye ka kwanyone, ma bene dong ka dong in dong itamo ni karini dong me tic dong oromo woko, mwanyi dong bedo macalo Benson ma megi. Pi nene, ci an amito lok ki botwu, wun wujolo lok me mwanyi.